The tougher it appears, the brighter the circumstances. That's exactly where God begins to shine. Se sa feeling ke botlhodi fela o nkutlwe mokgatla wa kgafela se sa feeling segolo yang fa e le se se eteletsweng pele ke diabolo ke botlhodi fela o nkutlwe kgabo legodimo le tsaya nako le fofora setho

legodimo le badimo ba ba kgatla ba ga fela jaanong ba tsere tshwetso don't forget ba kgatla gore fortunately you are led by a philosopher king with the attitude of slowly but surely mm. ke kko le mo itse sentle O tlogetse steering ka bomo under slippery circumstances, knowing exactly where to regain control. o a itse gore o sengangakela fo kae now ke nako now is the time o nkutlwa kgabo o seke wa ba wa latlhegelwa ke tshepo

ro ira apili we are going to make an appeal ko concord ene apili e ga gona re concord e sentse e gane ka direct access direct access gone e re apila ko kae a ke re go apila judgment ya supreme court of appeal o tshwanetse apilele ko kae ko constitutional court so nako e itse go araba dilo o thusitse ntata utlwe re ya konkota re ya consular court ke mo utlweletse malobanyalala a bua ditshea badimo a re go segolo gafela is not a leader is not a traditional leader no is a king in south africa who are you to say that wena nyalana ga o tla le kgala o sule pele o itse mo pelong yago le batho botlhe ba go aketsang o a itse gore wa re roga o roga sekgatlha go tlo bua matlakala wa buang mao bua matlakala ke matlakala wa re go segolo is not a leader o sọ ma nwere wee ọ sọ ma nwere o sọ ma nwere nyara ị gara o tere ole moto fela o siana go di-taxi kwa o tsaya ke papa kgosigolo a go roma mo bogosing wena o botle gore papa kgosigolo le ntswe wa bobedi ga se kgosi ga se moeteledipele

le re thusitse ke go bolelele o boganana segana nako ena o re thusitse a kere ga o botlhale o le drop out la bo la bo nne tlane you are a drop out la la la bo tef at that time ebile wena moruleng mafia wena moruleng mafia o beile price a bounty ya five million for motho o ka bolang kgosi batshego ngwana kgosi golo kgafela kgafela ebile o beile a bounty for motho o ka bolang kgosi golo we, we, we have got that information from reliable source Bakgatla, morafe wa Kgosikgolo Kgafela. Ne ke re ke le dumediseng ke re mo leineng la Kgosikgolo Kgafela Kgafela wa bobedi, Sedibelo Bakgatla. Eh, Bakgatla, ke a le dumedisa. Mme ke le dumedisa ka pula. botsadi ba me morafe wa badimo ba bakgatlha morafe o o tlotlegang ka nako tso tsotlhe ka ntata ya ngwao ya lona ka ntata ya bogaka bo kgatlhamela masisi botlhale botswerere ba matsetseleko a ditiro tsa badimo ba lona bakgatlha ke ne ke le bakgatlha ke le dumeise yalo bakgatlha bitsho ka lerato la mopi wa rona go na le thapelo bakgatlha ya re le ga ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso ga nkitla ke boifa bosula bope ka jalo bakgatlha go e nngwe gape thapelo ya re ke tsholeletsa matlhwane ko dithabeng ko thuso ya me e tswang teng thuso ya me e tswa kae go kuta dikobo bakgatlha kwa mmammika bakgatlha re na dithaba bakgatlha bo moribe bakgatlha dithaba tsa sekgatlha le ditse sepila bakgatlha ga ka di fetsa ga ke le godi re tla gakolola ba bangwe ka tse dingwe yaanong bakgatlhabetsho thaba tse ke tsa sedimo sa rona thaba tse di bua le rona di bua ka rona ebile ke tsa rona re ba tsona dithaba tse bakgatlha tse tse ntse ke di amatse yaanong le ge go ka nna thata jang go ka nkga sebolu jang le go ka nna difefo tse di jang kampo jang ga go otela jang bakgatlha itseng le seke la be la nna bonthorongwane go na makgwatlha a nthorongwane le seke la be le ka tsela motlholo are le ka tsela motlholo ba le ka tsela motlholo ba le seke la be la tshosetsa ke ope ke sepe gope leng kapa leng kae kapa kae le ikanyeng sekgatlha sa lona bokgatla bo a tsallwa ga bo rekwe bokgatla bo a tsallwa kgatla ga bo rekwe ebile Bokgatla is a treasure. Ke boswa. Bokgatla bo ga bo ga bo tlatse dife difomo bakgatla. Botlhelele. A gona difomo tsa sekgatla. tse go teng o tlatsa fomo o bo nna mokgatlho nnyaya mokgatlho jaanong ke ne ke ke ke bule mafoko a ka jeno bakgatlha ka ao mafoko ke bua le bakgatlha bua le bakgatlha mafoko a ra lona baitsho betsho mafoko a a go lebagane o le mokgatlha ke batla gore mafoko a a iteko pelong ya gago ka gore a tswa mo pelong ya me ke le mokgatlha ke romile ke kgosi ya gago o le mokgatlha e le kgosi kgolo ya gago o le mokgatlho mokgatlha ke dilo se ka boifa se ka tshoga se ebile o se ka ba sisimuga mokgatlha ga re sisino re di kgatlhamela masisi ke rile yang yaanong go na le setlankana se bidiwa court judgment ya supreme court of appeal ya mo sekakeng se se bidiwang aforika borwa naga e e re e ratang e ntle e thota makgatlha thota e e bidiwang naga ya aforika borwa e tlamile ke batho ba dumelelana ka gore ba fe naga e leina la direction Southern Africa, Republic of South Africa, makgatlho. Yaanong go na le molao motheo o o dumelelanweng ka 1996 o saenetswe ke mapolotiki o saenetswe ke mapolotiki bakgatla o saenetswe ke mapolotiki ke bana ba lona dikgosi molaomotheo o montle o re o tlotlang o um mme molaomotheo o o supa sentle se motswana e kileng a se bua ga a re kgaka kgolo ga ke na mebala mebala e dikgakaneng mm. o supa sentle se motsoga pele ga nna a bua re botlhale ba phala o tswa phalaneng o supa pila bakgatla dibua ka molao motheo o south africa ka mokgwa o bopegileng ka teng o bontsha botlhale le mašetla a bontshang setswana se se reng basimanyana rokelang banneng gore e re setsiba sa tshega se kgaoga ba se re thuse kana ge setsiba se ka kgaoga batho ba itiwa maaka go le mo sebite ga wa tshwanela tumile motona setsiba le tla ruta bana sekolo ba se ntse ba le teng ba ba itseng setsiba ke ra bakgatlha yaanong bakgatlha ne ke riana ke re mokwalo o wa court judgment ke- ke o mongwe wa mekwalo e mentsintsintsintsintsintsi thata ya di-court mme mekwalo e ga e kwale ke bakgatlha ba kwala ka bakgatlha ga se bakgatlha ba utlwelela bakgatlha one ba kwala ge ba betse go kwala ba fa dikakanyo tsa bone go ya ka maitemogelo a bone le maitlamo a bone a tiro ya bone e seng ya bakgatlha ya bone e e leng gore mekwalo e rona ka le bakgatla re tlotla molao e a re tlama gore re ele tlhoko e a re tlama gore re tlotle ka ge bogolosegolo thata re tsere karolo mo goreng e nne teng mekwalo e bakgatla yaanong mokwalo wa maabane wa supreme court of appeal o tlhagile ka di-nine tsa kgwedi ya bo-nine 2025 o ile wa gote pilane judgment o na le leina go tlhaga o tlhaga o phepheolega mo maranyaneng o wela mo difounung tsa rona re o makalela ro makaletse ya ka tladi ba kgatlha tladi re e ratha ro makaletse fela ka tladi mme tladi e ratile ga ya ntsha opele badi ba kgatlha nyaa no tladie e rile modumo mme modumo ke one o ke le- ke le rang ke re bakgatlhe o se ke a le re sepe re teng re fa re teng re fa jaaka ke bua le lone jaana mme ebile modumo o, o tshwanetse o tlhodie beng ba ona o tlo wa tlhodia e seng lona yaanong this court judgment bakgatlha yare nyalala e rile ka ngwaga wa 2023 e be go tswa court order e court judgment actually not court order court judgment e nneng e supa gore Nyalala o ne a kopa gore lepolotiki le le bidiwang Premier ya North West ya nako eo le gogelwe morago tshwetso ya gore e be e neile um o nneng e le kgosi ka nako eo re lekoba setifikeiti sa thomo ya bogosi ba kgosigolo kgafelakgafela yaanong kgotlatshekelo e be e mo tsholola mabaka a gore kgotlatshekelo e be e mo tsholotse ke a e leng gore makgatlha la a itse mme ka le ge re ka azuma gore ra fokoletsa gore la a itse ga le ka ka la itse ka botlhe kana mageng ke ibutsetsa gongwe yo o tlhamiso le bogobe ga bobutsetse gongwe ke ka moo re bofulwa nte ke bofulwe nte ke fulwe bakgatlha le utlwe le utlwe pila mabaka a teng a judge a neng a tsholola molefe john ngwana wa mme mmadipheko le rre bogopa mabaka a teng a babametse a ne a ama letshenyo le go tlhoka tsebe ga go utlwelela le go ela tlhoko molao mme go nokolwa ditlankana tse di tswang mo baloid commission report E seng fela jalo, go nopolwa tsamaiso le molao o papametseng wa sekgatlha gore Kgosi Ramono ga a ipaa ebile ga a baa ke Premier, ga se morongwa wa Premier, o romilwe ke Kgosikgolo kgafelakgafela le lapa la segosi. Makgakga. Jaanong, ba mo reile ba re your application is doomed to fail go bua judge read ka di-four tsa july 2023 makgato yaanong ka gore le firifirile le ithalere le matlhajana le phela le le tletsetletse le tshotse back e tletseng madi. Mursak wa khumo ya bakgatla la e bela firifiri le mogoto kwa neo o eta a bogola mo botlhe mo o tshwere tšhelete ya rona o irile maano age a bokelema a bonwenwe a botsotsi a boganana a botlhontlhoro a bogatlapa

ba lo reetsa maanonyana a nnyalala ka bomaatla ba bone ba kopana ka bomaatla ba bone ba kopana ba logetsa maano ba sianna ko ko kgotlatshekelo yone supreme court of appeal ka yone nako eo bakgatlha 2023 re mo 2025 mme se se iragetseng ke bakgatlha um eh, e rile ngwagola kampo ngwago kopila o fetileng ke keteke ngwagola yes Ntate o ntse e le ene mookamedi wa High Court ya North West. Ba mmitsa president. A ba a rongwa gore a ye ko ko appeal court a acta o ntse a acta ko teng ntse e le acting judge president ya court of appeal supreme court of appeal ko bloemfontein ntate o o ntse re lela ka di-court order tse di tswang ko ene tse di contradictang yaanong go raya gore dithata tsa nang le tsone tsa gore a place gore mang o fa mang ke mang o tshwarang di-case ka gore o itse pila dikgang tsa sekgatlha ga go makatse ka judgment e re e boneng maabane e go teng hearing ya teng e ntse ka di-seven mme nte ke fete ka lebaka le le botlhokwa keng ka di-sevene bakgatlha ga di-hearing e ya court order e ya maabane this judgment ya maabane e ntse ka di-seven mme babueledi ba rona babueledi ba nine respondents baikarabedi ba le nine ga go ne ope o positseng bogolosegolo thata yang rona go segolo le ntate lekoba ga ise ba ba ba amogele um go tsweng ko babueledi ba bone notice of set down ya that hearing go tlelele bakgatlha lese yaanong go buiwa ka kgang tsa sekgatlha nyalala ene o fiwa date ya hearing registrar of high court o make sure gore e seng high court registrar of supreme court of appeal o seta date nyalala wa tla o fitlha a tsela um eh, dijaji dikgang go sena batho ba ba arabang jaji e tlo bua ka bogosi e bua le ka ditifikeiti tsa bogosi mme eight parties e sa arabe ga re itse gore ga a botsa gore ba kae mme re gopola mafoko a ntate mokgwanase

o ko anc magapelo ke ole ke bontlolwane ke bontlolwane magapelo o ko sekhung se seng magapelo o ko se seng se bidiwa sele se bidiwa sele le a ba bona ke makgatlha yanong rona o le mokgatlha o mokgatlha o mokgatlha a gona mokgatlha wa eng mokgatlha o mokgatlha yanong Rona jaaka nne ke re bua re le Bakgatla, these political appointments on professional positions tse di tshwana tsa bo judge re fetoga di-victim ra victimizing ka ntlha ya gore batho ba batla maemo a gore ba pointiwe ke mapolotiki gore ba gagabelele ko di-positioneng tsa bo judge judge nngwe le nngwe ke loyara bakgatlha ga ba tloga gore o etsa bo judge go ya sekolong they are all lawyers e nna di-magistrate e nna di-judge e nna di-senior judge e nna di-judge presidente ka di-promotion those are promotional positions but bone bone bone bakgatlha bone batho ba dibang ka bone barutegi ba bone ke di-lawyer professional bone ke di-lawyer yaanong judgment e re e bonang e e e leng gore mo yone go ka ya le yone e na 29 pages go ka ya le yone ene jaji o nna e kwala ba fa o one o nna e kwala fo e dumelelane fela le ene mme o one o nna e kwala ene jaji o a bua gore e fetile ke nako a re it's been overtaken by events mme o e bua ka puo ya semolao a re it's moot ene ge kgang e le moot bakgatlha go raya gore ga ya tshwanno entertainiwa ka gore e fetile ke di-event tsa ke mme ntle le foo fela bakgatlha go na le legislation e- ya traditional leadership mo ya, ya national go na le e nngwe gape ya provincial e e leng gore gore e be re ntse le baloi commission ditlankana tsa teng ditsetlana tsa teng di ntshitswe sentle ke mmaleng a re court ga e na jurisdiction le mandate wa go seka bogosi bogosi bo sekiwa ke commission mo judgmenteng ya mma leo judge president the then judge president of north, northwest province me leo o rile yalo that's how the commission came about ya bakgatlha ba kgafela e re e bitsang gore ke baloyi commission rona ga re a ya commissioneng ka ntlha ya gore premier o ne a tsogile ka dintsi kampo premier o ne a batla go testa gore o ne a thata ya go dira commission ee that commission e tlile ka ntlha ya court order ya judge president west province high court yaanong re makala thata gore judge ready o fitlha yang mo judgmenteng mme ga re makale bakgatlha mara ne re makala gore go fitlha yang gore a feletsa re it's unlawful in terms of bakgatlha ba kgafela gore a re baloi commission is unlawful mme e na le case law e na le case law e na le judgment

malio ga na experience ya bo judge president ene radio o bolelwang yaanong o isetile aside mme o iseta aside yana malobanyana yana ka bo march yaanong go ntse go laleletswe gore a isete aside but before a iseta aside a seta baloi commission aside ka di-seventeen ke ge re bona mokwalo In fact, ka di 17, date e kwadileng 17 tsa January, ke re Kagiso, ga di Kagiso Mokgosi, Lazarus, a a kwalla nyalala certificate a se saena gore nyalala ke kgosi before commission report e ka setiwa a saena so ke go tlola moropa isolle ke go tshwarega you'll connect the dots moropo wa bone ne ise o lelewa gore commission report will be set aside mme bone ke re setse ba tlola ba celebrate ba ntsha di-certificate because of ba ne setse ba itse gore commission will be set aside what, what more can you think the dot connect mme e rile ka february ntate lekoa e be ene a ya ko kgoto kgoto gore a re certificate ga sa tshwanela wa ko nyalala nyalala ga a kwentiwa ke kgosigolo ka gore a itse ene re ramo ebe court order from the same court ya mafikeng ebe kgoto e bua gore ee nyalala o tlogolo ipitsa kgosi ga o kgosi premier o irile boatla o rile phoso ga ona dithata tseo setifikeiti se ya go ramo that is before commission report was set aside now commission report is set aside go beiwa date ya hearing ga re bolelelwe ga re bolelelwe bakgatlha completely yaanong go na le melao mo south africa ya dikhoto ya ditsamaiso tsa dikhoto e teng ge ntse rona re ya re le bomaname re re e lebelela ebile ka gore re ntse re ya le dikgantse tsa sekgatlha re re lebelela re bona ka mokgwa re re nyefolwang

e itaolang di laola ke molao tse tsotlhe tse tsotlhe di laola ke molao mme melao yotlhe ya tsone ga gona molao o fetang constitution of south africa that is why re na le constitutional court mme le yone melao ko constitutional court go na le melao e e tsamaisang di-judge tse go na le di-ethics ke ka moo re nang le jsc judicial services commission e leng gore re itemogetse di-judge tse ding mo recently o monne le judge president judge president tlhophe o gona anong e le le polotiki a bone gore a ye ko politiking re mone jsc e re a sutele bothoko rona ga re re ene o tsena kae ga re di tsene ra re bone thata tsa jsc di bereka foo yanong dijaji ke tse di re gopotsa mafoko a ntate mokgwanase ga nna re dijaji a re judiciary ga re judiciary kana o bua ka the judge, the magistrate. Are it is captured. NPA, sepodisi, are people are captured. Ebile ga feletsa go irwa commission. Ga mpela ge nna bollo e kgakgatha ga di commission. mme ya rona commission e tswile ka court order ga se ga se e tshwanang le ya president o na le dithata tsa gore commission e president mme ya rona ga se e leng gore ke dithata tsa premier o itiretse fela ee eh, yang commission ya rona re sebetseng simolola ngwana ebile re tsentse appeal re tsentse appeal bakgatlha ke bone notice of appeal e tsentseng ke rre ramono Ke bone notice of appeal e tsentsweng ke kgosikgolo ka di-lawyer. Yang re tsentse appeal. And once re re tsentse appeal go ra gore decision eo it stays. E be le go toka. Mara no se se makatsang ke gore judgment e ya gona neng ya appeal E itshetlegile ka gore review ya Nyalala ya maloba e ne Nyalala a reviewa eh, commission ka ne Nyalala a reviewa commission go fa yaanong e setle ka lo- ka gore review e setile a sa ete commission report but not only that Ge review e e setiwa aside, e setilwe aside ka ntlha ya technicality, not ka di-merits. Technicality ya teng keng? Ke gore Rre Nyalala di-lawyer, ka di-lawyer tsa gage o requestile gore go tle in not go tle, o requestile dipampiri, record ya commission yotlhe. more premier kana o requesta more premier ene wa itse gore premier ene le premier ba utlwana a ke le bone premier o mo file certificate before commission was set aside premier a fetsa ga e mofe ga a mofe record e otlhe o a itse premier gore ga ke sa gofe record e otlhe go raya gore o wina o wina ko court o wina case ya review because of court ge e re comply o sa comply Go ra gore di-points tsa go di ya ko tlase. So that's how a winneng review nyala. Because of eh go dile custodian ya ya commission which is the premier a tlise di-records a ba sa di tlise. Ga di wina ka ntlha gore it's unconstitutional ka mokgwa o le nna a poronka ka teng ga a kwana. Mm. o tsere fela ka mokgweng yana nako e dile ka teng a ba mmanega fela ka ntlha gore a re no ga ba tlise dilo tse di tshwanetseng go raya gore o right ka dilo tsotlhe tse o di buang that is how he won so ke mo utlweletse malobanyalala a bua ditseya badimo a re kgosi golo ga fela is not a leader He's not a traditional leader, nor he's a king in South Africa. Who are you to say that when I'm young? How can you call? Usule pelo itse. Mo pelong ya go le batho botlhe ba go aketsa. Wa itse gore wa leboga. O roga sekgatla go tlo bua. Matlakala wa bua mma. O bua matlakala, ke matlakala. Wa re go segolo is not a leader. o somang wena wena o somang wena o somang wena nyala e ka o tserwe o le motho fela o siana ko ditaxing kwa o tsaya ke ba ba kgosigolo a go roma mo bogosing wena o botlore ngwana kgosigolo ga fela ngwana kgosigolo lentswe wa bobedi ga se kgosi

sa leketso la gago ke o se bone o lenyatso fela le leng kgangwe itse lenyatso la go leng kga go feta sepinya sa nakete wena nyala le ba botle ba go potapotileng mare bogolo se o le wena ka gore ko wena o buang dilo tse o re roga no boya le mo card branch o tlo bua ka di-allegations di-allegations tsa eng monna nyalala o itse gore go na le le audit report e wena o ne o le phate ya yone ya bdo e e buileng ka tshenyo ya gago tshenyo e o e dirileng wena nyalala e nne o le phate ya yone so gona anong victory eo tla reng ke victory e ya maabane e wena mo lenyana le makulanyana ao a gago le re thusitse ke go bolelele o boganana se gana nako ena o re thusitse a ke re ga o botlhale o le drop out la bo la bo nna tlaneng you are a drop out la la la bo thef at that time lo go di kweng gona no wa lo senyetsa wa re utswetsa o ja go swa ba bakgatlha wena le mokgaitseding le batlogolo bago

o re kgotlile ka monwana ko gongwe gore kgotlile ka monwana mo leitlhong thata gore kgotlile ka monwana mo teng yaanong court order e ba kgatha e se ke ya le tshwenya e se ka letshwenya go tlelele ya maabane ka gore ge ke re o re thusitse ke raya gore e re thusa gore re kgone go gaina direct access ro ira appeal we are going to make an appeal ko concord ere appeal e ga gona re concord e sentse e gane ka direct access direct access gone e Re appeal-a ko kae? A ke re go appeal-a judgment ya Supreme Court of Appeal o tshwanetse appeal-ele ko kae? Ko Constitutional Court. So nako e itse go alafa dilo. O thusitse ntata utlwe. Re ya ko court. Re ya Constitutional Court. Mme ebile ge e le gore o tsaya gore o reka mo gotlhe mo ka khumo ya rona ya bakgatlha ga gona bothata se se etsagetseng ko traora e leng teng ke bekina faso ko bekina faso a go pale gore se ka iragala mo south africa masole a south africa ba teng ba re rata nako nngwe ba ka nne ba re tlhomogela pelo ba thankgola puso nako e nngwe baethankgolo ba utlwa selo sa kgatlha ga re re go iragale yalo ra re ka gore dikhutsana re lelakwa re lelakwa ga rena ditšhelete mogosi ba rona ebile wena moruleng mafia wena moruleng mafia o beile price a bounty ya 5 million for motho o ka bolang kgosi batshego ngwana kgosi golo kgafela kgafela ebile o beile a bounty for motho o ka bolang kgosi golo we, we, we have got that information from reliable source gore morule mafia e beile price gore o ka bolayang kgosi kgolo kgafelakgafela o kry-a five million le o ka bolayang kgosi matshego o kry-a five million we are reliably informed that tlhogo tsa bokgosi kgolo di batliwa ka five million yaanong ne re re bakgatlha le itseng le puso le o mongwe le o mongwe o o utlweletseng fa le itseng gore morule mmafeng gona anong mo se sebaka a ntse a tshabile kgosigolo ba beile bounty ya five million for o ka bolayang kgosigolo kgafela-kgafela ebile ba beile bounty ya five million for o ka bolayang Kgosi Matshego, Moruleng Mafia. And-e gone anong yana, ge re bua mo se sebaka, re pela ka matswalo. Ke raya gore matswalo a rona a active, ga re pele re boifa, re pela ka diphologolo.

yone ga re itse gore e nyatsa molao o reng dikgang tsa bogosi di batla commissione na ga re itse mme ge e le gore di a o nyatsa go raya gore go ya ka puo ya lona ya semolao

ene rona le kgosigolo ya rona at all given times we've been acting intra the race all the time ene kgosigolo gafela gafela is our condition sine qua non

So I'm talking to you. Every judge who took an oath, every lawyer who took an oath, every corrupt lawyer, la re sotla, la re bogisa, le ja ditšhelete tsa bakgatlha. Bakgatlha ba sotlega. Bana ba rona ba bolaya ke tlala. Kgosi go la rona e bolaya ke tlala.

go tlo nkgago sa bona re tla nkgisela magwa fa koo go lebe o sebete thukwi o rile ke lebelo motlhaba wa re ke namile re tla kopana ko teng the hill of justice

the forces of destiny pirates we will be there so bakgatla relax but be vigilant every mokgatla must be vigilant and bakgatla bolelelang ditsa lona There's no mining activity o tsentseng o tseye karolo bakgatla mo se sebaka o le sa utlweleng mona. Say no to corruption. Bakgatla, say no to commercial crimes. Say no to, to any criminal activity. Bakgatla, don't subject yourself

the true status quo so bakgatla re boletse go botsegang bakgatla pelo tsa lona di se ke di a nna botlhoko um eh, phenyo e mo thapelong mme ga gona thapelo e, e fetang ditiro se ke la nna le bolala le le tsamaise dipounama le re la dumela motho o dumelang o mmona ka ditiro ke fa ke maname ke a dira ke bua le lona ke lefa mafoko a e leng gore ke ne ka nnetse disana le kgosigolo kgafelakgafela wa bobedi gore ke a le tsholele bakgatlha mme itseng bakgatlha gore kgosigolo kgafelakgafela wa bobedi o teng o a tshela kgosi matshego o teng o a tshela ga ke itse gore ntatera mono o kae ga ke itse gore nyalala o kae mme kgosi tsa lona di teng yaanong babedi ba ntse ke bua ka bona bofelong ke raya ntate nnyalala le ntate ramo bokgabo e ne e le barongwa ga se sepiri ba kgatlha yaanong le tlogele go nne le o fitlhele gongwe le tšabetsega se ke la tšabetsega ba kgatlha gotlhelele Ee, kgosi go loga fela o romile ngwana wa gagwe, o le reboletse ngwana wa gagwe, kgosi Batshego, gore ke kgosi. Ka go rialo Makgatla a itse boriko.